Utai ti ka nyadi ba tusun ke semilan puluh lapan cherita Langkau Mai. Gentung ditinggal ke endu beredai. Aram meh kitai sama ninga. Utai ti ka nyadi udah tu. ba tusun ke semilan puluh lapan. Cherita Langkau Umai Oha. Ati tudah gentung makin hari makin enda nyamai. Makai enda sai ke makai, mani enda sai ke mani. Pia mega ti endur enda asai ke ti endur. Iya mega enda nemu nama mih ata asai nya engka bai semampai ngenang semampai ngena ati ke endur mekini. Endur tauka endur beredai. Nya endang indu ke udah lama begulai enggau Tudah Gentung. Indu ba seberai rumah sida iya. Suah mega dikumbai dikangau sida iya wai seberai. Ati Gentung din endang sigi ngenang endu ba hari-hari enda ngira siang tauka malam. Ati iya kena nyamai ngenati kenu beredai. laban iya ulih ngasaika pemerinsa ke diasaika enggau diatau. Iya nemu enggau pedis ke nerima semua utai. Iya mega bekenyang pedis sama amat iya ka nerima semua utai ke udah nyadi ba seduai iya enggau Berdai. Tak asai ke mimpi semua utai nya jampat, chukup jampat semua utai nya nyadi. Ni enda ngumbai diri mimpi belama-lama ba hari-hari tudah gentung. Nya meh sepengudah iya nemu endo ke ditanya orang, sepengudah iya nemu mega endo udah diempu orang, udah mega nyadi bini orang. Ari nya meh pendiau tudah gentuang enda baka gentuang ke suba, enda mega baka uchok aki geringu ke suba. Iya mayuh agi diau kediri, iya mega suah agi mamau kediri. Enda baka orang ke baru parai bini, enda baka orang ke balu mega tudah gentuang dipeda sida aki geringu. Sida aki geringu mega nyau tusah ati. Tusah mega ati iya meda pendiau Choi Gentung nya. Kekadang nya ba mega aki Geringu. Nya ba nunga Tung Berau. Aki Geringu lebuh maya ati iya sinu. Medau Choi nya. Laban iya mega enda kala medau Choi Gentung. Bangat merinsa baka nya. Pia mega ini Gringo ke kadang nyabak kediri ke iya beteluk dinding din. Enda ke iya kasih ke uchu gentung nya. Ini Gringo tu kasih agi iya ke endu beredai. Kasih ke endu beredai digaga apai enggau indai iya baka nya. Anak agi maya nya. Bendar lama endu nyabak. Merap tudah ini Gringo. Pama pemangah ini keringu kenu ku jerita. Taja iya mangah nemu mega iya kasih aku orang. Anang agi endu endu beredai nya meh chukup manah nemu amat bebasa ke orang enda baka apai enggau indai iya. Nya meh meda gentung makin hari makin mamau. Ngaie badu-badu ngenati kenu beredai ku udah nyadi bini orang. Dia di sida iya dibai ini geringu. Diau ba langkau umai aja. Ngambi ke ngica ka gentung enda ngenati kenu agi. Enda mega kiruh kenu agi. Tang meh bekenya belama-lama ga pendiau tu deh uchu e gentung nya. Nya meh sida e tusah amat ati meda ulah sereta pendiau gentung enda baka iya ke suba. Ati tu deh tuai kena nemu badu-badu enda nyamai nya tadi. Nya balat agi menda nyamai. Sepengudah ninga rita sida serumah bisi penusah kena ukum pika enggau empakap. Datai ngagai langkau umai sida iya. Ba ati gentung din, iya melabaka enggau bisi penusah. Enda nemu nama kebuah, iya melabaka enggau engka bai ati iya kelalu enda nyamai tang meh mega jaku endu sehari nya. Udah tau ngasuh ahi lemai sereta enda tepansut ke jaku. Iya padah mbuchau empaka empika, Nama utai ku udah nyadi ngambi kami nemu? Pia dek ku ini Geringu ngasuh empika enggau empaka menusi utai ku udah nyadi ngagai sida iya. Hah. Aum ini aum. Nyadi akia gentung. Munyi ku aku tadi. Minta dek ngering ka ati dek akia. Laban berita ka dipadah kami duai tu. Enda entu manah ba dek pelaba ka ko akia. Aki geringau ini geringau. Nyadi orang ba seberai diatau. Benung begau ke endo. Begau ke endo beredai orang aki ini gentung. Kami duai empai kin akia gentung. Laban dulu agi asuh tuai rumah ngangau kita. Keno ko orang endo beredai makai rachun ngelangak rachun endo beredai akih agi begau kiha sida serumah kitai serumah mega nyau kin magang meh kasih endo akih kasih nama mia kempang amat ngayah kediri kenya pia deh ko tudang pakam enggau sesabak nusui utai ko udah nyadi ngagai endo beredai. Nya meninga endauk makai racun ko empakap entadai. Pia gentung lalu mansang ngagai penai sida iya. Nya meh sida iya sama bela berumban berangkut ke semua utai. Bebai ke tu bebai ke nya meh sida iya laban ka mulai kediri. Ini Geringu nyau nyabang laban ke udah nemu utai ke udah nyadi ba endauk beredai. Japai atau ujapai nya utai tasek enggau nyadi magang utai dikereja utai dami tudai ni Geringu. Aki Geringu nya tengkering laban enda nyangka enggau Kempang Amat makai racun. Nya meh datai sida ba pendai. Peda udah nyau tudah gentung naban ke perau tuai rumah iya ke dikena empakap enggau empikap nya tadi. Nyam sida beruman nitihka tudah gentung. Nyam kebuah iya tadi, empakap enggau empikap empai ka marah semua utai ke udah nyadi. Laban seduai iya nemu, sapa-sapa ajau sigi enda ulih nerima utai ke baka nya. Anang agi gentung diatu. Baru nemu orang begau ke endu iya ke udah makai rachun. Pia mega ini Geringu bendar lama nyabak ba perau. Laki Geringu nyau gegetak megai sengayuh. Nadai siku sida tepansut ke jaku tasai ke runtuh dada ninga rita endu beredai nya. Nya bedatai sida iya. Maya gentung tu baru datai bemua pintu ruai sida endu beredai. Peda iya endu beredai. Baru udah mutus ke seput iya. Baka ke nemu ga tudah endu beredai. Gentung tu udah datai. Iya enggai meda gentung nyabek ke iya. Iya mega enda nyagi gentung tu seahti. Iya mega enda sanggup meda pendiau gentung baka nya. Iya ngaga semua tau enggau beredai ngaga semua utai tu kena ngemuaska ati apai enggau indai iya. Laban ngelama tu, semua utai ku apai enggau indai iya enda tau enda dititihka magang. Engka meda iya bekenya meh apai enggau indai iya udah tu puas ati. Idup ba dunya tu nadai meh guna pia ko endo beradai. Nya meh ke ngasuh ati iya mutus amat ngirup rachun. Nya meh datai tudah gentung tu semak ba endo beradai. Pia gentung lalu tesungkur ba mua endur beredai lalu diberap iya ke tudah endur enggau pengabis ati enggau penyayau iya ke endur. Digusek iya endur enda mendur enchelah, dikangau ke iya endur enda mendur nyaut. Kasih amat gentung ditinggal ke endur beredai mega nya. Endur, endur beredai.

Nadai mega orang enggai meda tua begulai udah tau. Laban tua anang sigi lama udah begulai. Sigi lama tua udah ngelala pangan diri. Pia deka tudah gentung nyabak bendar laman ngangau kendu beredai. Bala nyabak magang sida ke bisi beruai ninga gentung bendar laman ngangau kendu beredai. Pia mega aki ngwini geringu pendatai. Bendar mega ini geringu ngangau ke enau. Aki geringu nyau ga getah aja. Meda enau enda tan tai kia. Udah nya datai tudah dung enggau geringu lalu merap tudah gentung. Bendar mega seduai nya mujuk gentung ngambi nerima semua utai ke nyadi. Pia mega enu Chemugi. Bendar mega nyabak nunga endu beredai. Endang bakih iya amat-amat deh endu nya. Dipadah kia magang meh pesan endu beredai ngambika gentung enda tusah ati. Ngambika gentung enda irau ati ke tudah endu beredai. Dipeda mega nya dih manah pai endo beradai ba tisi pintu. Gaya gamal baka ke nesal dia dipeda sida iya. Indai beradai mega nyulih sida ngidup laban kelupon. Enda nyangka ama amat dia anak iya nya tak kembang amat. Ya enda lama udah nya. Mansel semak tudah gentuang. Dah apai endo beredai. Ditunga manah gentuang. Ya ke agi merap endo beredai nya. Gentuang enda ibuh kia laban nemu semua utai ke nyadi nya endang sigi ari apai iya memagang. Iya mega nemu. Apai endo beredai sigi ngai kia. Ngai medai begulai ngendo beredai ngelama tau. Wat. Endo beketok ketegal aku wat. Ketegal aku. Entai enda ketegal aku. Tentu endo enda banga kempang makai rachuan. Aku ke ngasuh endo nyadi enggau laki ke dipilih. Laki ke deka aku wat. laban aku enggai meda seduai begulai. Laban aku ngelama tau enggai meda deh begulai enggau anak aku. Semua tu salah aku. Semua tu salah aku. Tau dibunuh deh aku tu wan. Laban ari aku menau bekenya. Pia deka apai endu bededai. Bejako ba bala mayuh. Laban iya nemu semua nyenang amat Saleh iya. Nama ulih ngidup ke endu nya iya? Ulih ngidup ke endu nya enti ku munuh deh. Enti nya ulih ngidup ke endu baru endang alau ke bala deh nya ku iya. Enda deh ngasuh dulu ma aku. Amat mendu idup baru. Amat mendu angkat baru. Amat baka ulih beulai enggau endauk. Pia dek ku tudah gentung. Tajam amat perening mata iya ngagai apai endu beredai. Nya meh bendar sida ke dia nagang gentung ngaika ngaga utai kena patut, ngaika ngaga utai kena manah. Sida agi ngelingu sebilik nadai pulai siku ari nya. Enggai mega sida ninga ke gentung. Udah ninga gentung munyi nya, nyaut apai endu beredai nya tadi. Tadi aja meh sida iya bela nunga endu beredai. Baka gentung nadai terangkat sekali-kali. Ngirup mega iya enda makai mega iya enda. Utai dempa utai danjung orang ngagai iya apai enda ditegur tudah gentung tu sekali-kali. Sida sebilik nyenda agi ketusah ati ke enggau ke udah nadai nya. Tusah ati agi sida ke gentung, nangi ke siku nya enggai ke ngila diri. Nangi enggai ke gentung, tekempang amat munuh apai endu beredai. Nya meh utai ka nyadi ba tusun ke semilan puluh lapan, cherita Langkau Umai.